Puntari, Ami ta Asher Brown di DMA Makelaar. Awe mi kier a papia ku boso un ratu tokante e fenomeno hürkoop. Hürkoop ta algo ku ultimamente hopi hende, hopi kliente tambe ta aserka nos puntra nos over di hürkoop. I nos advis na nan ta hopi bia pa no hasi un hürkoop of preferibel no. Dikon? Laga mi splika un tiki tokante kiko ta hürkoop i kiko ta su ventahanan i kiko ta su konsekuensianan. Aktualmente, debinde e situashon ekonómiko na Kòrsou, tin hopi hende ku ke kumpra un kas òf tambe tin hende ku ke bende un kas pero ta dura muchu largu pa nan bende e kas òf hende ku ke kumpra un kas e no ta bin na remarke pa un hipotek. Un solucion pa esey por ta hurkoop. Hurkoop ta un fenomeno caminda bo ta palabra cu e cumprador, e bendedor ta palabra cu e cumprador un temporada fiho caminda bo ta hura e cas y despues bo ta cumprel. Esaki bo pasa den diferente forma. Un forma ta cu caminda bo ta paga un hur I den e huur tambe tin un bedrag kaminda bo ta paga e kota di e kompra di e kas. Dus e na Holandes bisa e afloss. Dus laga nos bisa bo ta paga pa huur mil sinku shen, mil florin ta huur, sinku shen florin ta afloss. Anto esei ta bai pa un kantidat di aña i despues na un periodo bo ta kabi paga anto ora e kas ta bira di bo. Tambe bo por hasi e periodo di pago un hopi kortiku. Por ehèmpel, bo ta bisa bo ta hür pa un aña i despues di un aña ei bo ta kumpra e kas. Tambe bo ta bisa bo por bisa bo ta duna un bedrag raman anto despues bo ta hür e kas pa un aña, dos aña i despues bo ta paga un montante trobe kaminda e ora i na e momento ei bo a kumpra e kas. Huurkoop eigenlijk ta un kos ku ta stipulá den lei, den wetboek van Burgerlijke Wetboek, den e parti ku men lo anto yama e Privaatrecht. Anto e den ta stipulá ku e akta di un huurkoop mester wòrdu trahá dor di notaris. Anto yori e huurkoop ta legal.

Esaki ta wòrdu registrá na kadaster. Deusa kadaster ta meskos ku ora bo kumpra un kas, kadaster ta registrá kaminda ku abo a kumpra un kas i bo tin un hipotek règte riba e kas. Meskos ta sosodé ku hürkoop, e ta wòrdu registrá na kadaster, anto ta wòrdu registrá ku abo tin e kas riba hürkoop pa despues bo bai kumpr'é lek pa bira di bo. Esei tin su ventahanan, hopi en prinsipal den dje. Vooral na e momento ku e doño di kas, por ehèmpel, si e ta haña un problema finansiero ku e mester deklará su mes bankarota, orei e kas no ta kai den problema, e kas ta keda einanan disponibel pa bo ku bo ta bezig ta hür, koop, e kas. Ora esaki no ta legal, desque no ta registra, e problema cu bo ta ñabo ta cu e cas ta, e bendedor dje cas ta doño oficial huridicamente dje cas. Ke tu bay? Entonces ke ña su mes den un problema financiero, caminda tin cu declara su mes bancarota, e cas tambe ta parti di e bancarota, ente ora e abo cu ta huur koop e cas seca e persona aki a perde e cas. Dios bo ta keda riba kaya basikamente. Esei ta un di e problemanan ku ora bo hurkop no ta legal. Anke ku bo por traha un kontrakt abo ku e doño kaminda bo ta pone tur e rekisitosnan den dje, bo ta laga un abogado legalis'é pa abo. E kontrakt ta wòrdu legalisá pero tòg esaki no ta duna bo derechonan. Un derecho tambe ku ta benefisioso pa esun ku ta hür kopu un kas. Den e kasonan ku a sòk kaminda i no ta legal, na e momento ku bo bai hür e kas, bo tin tur e derechonan di un hürdó, pasobra un hürdó bo ta, bo no ta kai bou di hür kopu na Kòrsou. Dus, bo ta bo tin bo ta wòrdu protehá dor di e hür komesi ku nos tin na Kòrsou. E desventaha pa e doño ta na e momento ei dor ku e hürkoop no ta legal, e persona ku ta hür e kas na un dado momento si e no por paga e hür mas, bo tin un bo tin mes un difikultat pa sak'el for dje kas ku ora un hende ta hür e kas normal pasobra e ta wòrdu protehá dor di e hürko mes. Den un hürkoop legal e persona no ta kai bou di e protekshon aki dor esei ta bira muchu mas fásil Si e no ta paga, bo por sa kele pafó. Dios asina tin su, su, e tin su partinan ventakoso pa e huurkoper i e partinan desven, desventaha tambe. Awor, dor ku e no ta legal, nos di DMJ Mark later avisa nos klientenan no tuma parti na un huurkoop paso e ta ilegal. Si cana bon, di mes ta bo ta keda ta bo tin e derecho di haci loke bo kier. Si bo ciele e cana bon, fijn, el a cana bon. Pero si e cana malu, bo ta den hopi problema. P'esey, nos advies ta, No haci un hurkoop. Si bo no pone un hipoteek, e ta haci doló, bo no pone un hipoteek. Pero a warda cu bo pasenshi, traha duro riba dje, bo ta bin cla. Tin otro formanan pa bo binkla i kumpra bo kas. Un bendedó di kas tambe no pèrdè pasenshi, merkado ta pisá e último tempunan akí, wada trankil ta sali un kumpradó ku ta yega kumpra bo kas i skapá bo hopi doló i kabes. Ku dea mei man kla bo ta den bon man, nos ta wak bo parti hurídiko pa bo pa tur kos kana nèchi. Si nos por ta di servisio di pabo, yama nos, tuma kontakto ku nos, bo por tuma kontakto ku nos via Facebook, via nos numbernan, bo riba nos wèpsait tambe, dm, www.dmjmakelaar.weebly.com, òf na Facebook bo ta buska nos DM J Makelaar, bo ta haña nos, bo por konektá ku nos i nos lo kontestá bo preguntanan pa bo, nos por yuda bo ku bendementu di bo kas, nos por yuda bo tambe ku buska un kas E ideal cu abo ke cumpra na bo smaak pa bo. Cora bon, huurkoop tin su ventaha y desventaha.